Ahee mina i Zah swa ka Chauke a ka chanel ya swa ka Chauke T_V ni khensa vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber Matsonga Machangani a hi subscribe-ni a hi like-ni ti-video a hi kuriseni music wa Xitsonga hi nga wu dlayi ya hi nga wu dlayi a hi wu kuriseni a hi wu promote-ni namuntlha ni la ta ku hi vulavula hi Benny Mayengani the president ku why Benny Mayengani. a a a a fit-a ku ku va a vitaniwa artist leyikulu ya ya le ka side ra Xitsonga ya ni la ku ta na ti-reasons teto hi ku ya hi matwisiselo ma mina kumbe hi ku ya hi leswi me game leyi ni yi vonisaka xiswona xo sungula Benny Mayengani the president i artist liya ya ku loko hi endla xilo Ti artist ta Xitsonga to tala mo ni ku 99.2 wa ti artist ta Xitsonga loko Benny loko xilo xi endliwe hi Benny Mayengani va xi kopela ko va ku ntiyiso wa vava ma vo that's why mi kuma ku a swi olovi ku vanhu va nga wu pfumela ntiyiso walowo point yo sungula hi leyi ne. Loko Benny Mayengani a ta humesa album leyi ya Ku Ze Ya Mananga hi vo twenty fifteen ya laha ni nga kona mhani laha ni nga kona laha ni nga kona me ni fike kani a ncenga ni hleke ene me na ni tlhela ma yi vona. loko Misa loyi a ta humesa album liya a a ni kaneti ku i khale swi nga va ku ri khale swi ri kona swi endliwa hi ti-artist letiya ta le handle ti nga ri ku ta Xitsonga u endli clip hi laha vanhu vo tala hi nga sungula ku vona artist yi yi navetisa risimu like as a clip so mi kuma ku xi tlanga maybe thirty second or one minute or fifty seconds swin'wana swo yelana sweswo a ka a ri le movheni Benny Mayengani. kha ku battery ke leya ku ze yamananga la ma vo and then ni swo game ya cinca loko se ti-artist to tala ta xitsonga ti endla ti ti endla album ku rhanga ku endla swiclipani swo advertiser album kumbe tinsimu to karhi ni swi voko okay va swi languti ka mani va fiki va swi voka Benny Mayengani so swi n'wi endla ku Benny Mayengani swa n'wi lift-a because u u u u creative kumbe u teka swilo ka ti-genres lete le handle ni vula ku to vo kwaito vo house vo yini yini ta mapiano what what swo taniya so ivi a ta na swo hala kaya kaya ka ka Xitsonga and then loko a ti na swo hala kaya ka Xitsonga ivi vanhu va fika va swi teka lava ti-artist ta Xitsonga so still va n'wi va n'wi promoter and a vo swi teka hi ku swi teka va swi va ku Mhisela u create-a swilo swintshwa a ka music wa Xitsonga kumbe a ka maendlelo ma masiku hinkwawo ma music wa Xitsonga ma vo. okay slow jam i khale xi ri kona a ta ku mhaka leyi mi yi twisisa slow jam i khale xi ri kona um ku fana na track leya sandleng ya khale we botiwile ahe mavona ngoma liya we botiwile ahe ingaku a ri na flora Flora N'wa Chauke hi nkarhi wa kona malembe lama ma le ndzhaku i slow jam lexi a xi ri kona xa khale na mina kumbe a na ha ri ntsanana hi minkarhi ya kona so xilo slow jam a xi nga tekeriwi enhlokweni until Benny Mayengani the president a ya a ya a ya ba track leyi a swa ni fanela and loko ya ha ku huma track leyi a swa ni fanela vanhu a va ku u tlange disco va ku i disco i disco na ti-artist to tala ti kha ti n'wi swa ti kha ti ku i disco i swini sweswi ma vo. ivi vanhu va fika va swi vona ku xi tele xa xa Benny Mayengani xa slow jam xa rhandzeka ene vanhu va xi rhandza ti-artist hinkwato pfu ti fika ti nghena hi nhloko ti fika ti nghena ka ka ka ka ka swilo leswiya swa swa ti-disco leswiya sweswiya va swi vula ku i ti-disco swa swa ti-slow jam va fika va nghena swi tika ngopfu sweswi ku mi kuma album ya munhu yi ri hava ti-track ta yi two kumbe yin'we. ya ti-slow jam a ni la ta mi hembela lexi swi kala ngopfu i swilo leswi nga fika swi endliwaka hi beni mayengani ku swi va swi fika swi va relevant ku swi va swi va tolovelo like swi toloveliwa kunene swi tlhe swi rhandzeka i creativity ya beni mayengani hina a hi leswi a ni kombisa swa ku wa fit a beni mayengani ku hi n'wi vitana ntlambhi yi kulukumba because

hi swa swa ku a hosta gig like yi va yi ri ya yena ku nga ri leswiya swa ti-cd launch ngo cd launch ya mani mani he hayi ku nga ri leswiya Benny Mayengani yo artist yo sungula ka Xitsonga hambi van'wani vo va koho sweswi mara still ma bula ndlela ku ta ku ri Benny Mayengani the president ku ta ku ri yena a nga fika a bula ndlela laha ku tele Giyani a ku ri na vanhu vo tala like ku ri i matimu ma swi twisisa so hi yin'wani mhaka leyi ni nga fika ni yi vona hi Benny Mayengani ku why Benny Mayengani a fit-a ku vitaniwa president kumbe artist ya le henhla ma swi tiva ku hina Matsonga Machangani hi na problem ya yi one hi na problem ya ku hi onara munhu hi n'wi nyika gaweni munhu loko se a wini loko a nga se za a wa a hi n'wi nyiketi gaweni i problem yi kulukumba ngopfu gaweni magawini lama nga kona ma ma Xitsonga ma ti-artist leti nga nyikiwa ta ta ta ta ta Xitsonga ta disco or yini yini va nyikiwa loko se va wini mara loko va ha ri ka power a va nyikiwi swa ni hlamarisa ku why why swi va so i gaweni ro wa i gaweni ra ku u tirhini kumbe i gaweni ra ku u tirha kahle kumbe yini sweswo taniya so swin'wana hi leswi ni twaku nga ku as a Vatsonga hi ku ene helerile hi fane hi swi lunghisa swo fana na leswiya ma ma ma ma hi vona and then okay. mhaka yin'wani hi leyi hi December minkarhi yo tala a ku ti-album a ti huma kwale hi na vo ti twenty minkarhi yo tala vo ti nineteen ti twenty leyi ti-album minkarhini leyi ya le ndzhaku leyi ni vulavula kwale na ku twenty fifteen a kwale na ndzhaku nyana Benny Mayengani xi fika xi cinca game xi humesa album early ni vula hayi ku nga ri lembe leri sweswi nga xi nga humesa hi November so sweswi xi nga humesa early ka ti-artist leti a ti kulukumba se ti-artist to tala se ti le ku landzeleleni kwihi la ka ku va vanhu va va humesa hi December early mara. va huma va hatla va humesa i game hi le hi ku ri Benny Mayengani u tshama a kha a cincacinca ti-game game ya Xitsonga Benny wa yi cinca so like hi ya hi control-aka game ya Xitsonga vanhu va ngo ala vanhu hi ku vhele munhu vhele na vhele munhu wa ala swa yena wa ala ntiyiso munhu mara mi kuma ku game xi le ku yi cinceni hi ndlela yo fana na leyi so Matsonga Machangani. N'wina mi byona ku Benny Mayengani mi nga khunguvanyeki, Swaka Chauke u analyse swilo a ri fair a nga take side and Swaka Chauke u swi nga endleka mundzuku na va la swa opposite i Benny Mayengani mara ku ri ntiyiso hi ku ri sayiti rin'wana ra ra ra ra ntiyiso mara ku nga ri swo swo swo swo yimelela Benny Mayengani kumbe swo swo fevhara Benny Mayengani ma vo. Ni ta kombela ku Matsonga Machangani mi nga rivali ku subscribe-a ka channel Swaka Chauke T_V leyi channel ya hina hinkwenu a yi yimeli wexe na khensa inkomu.